די גאנצע וועלט שמעקט היינט פון מלחמה, צו זאל עס זיין ווי רוסלאנד האט אפגעמאכט אז ער גייט איינעמען אוקריינע, ער גייט עס אריינעמען צוריק אריין אין זיין גאנצן סאוויעט, צו איז עס די אראבערס, איראן מיט ארץ ישראל, צו זאל עס זיין טשיינע, נארט קאריע, די גאנצע וועלט שמעקט פון מלחמה און אמעריקע שפילט אינדערמיט און שיקט וואפן דא און וואפן דארט. א מלחמה פעלט אויס סטראטעגיע. אין יעדע לאנד איז דא דיפארטמענטס וואס זיי זיצן אין די מיליטער, די גענעראלן, די קאמאנדירן זיי טראכטן און פלאנירן אויס, וואס גיי איך טון, וועלכע טעקטיק גיי איך נוצן, וועלכע וואפן גיי איך נוצן, וועלכע ענגל גיי איך גיין, ס'איז דא גאנצעטע פלעצער, גאנצעטע ארגענעזעישאנס ביי די לאנד וואס זיי געבן זיך אפ מיט דעם אפמאכן וויאזוי מ'זאל מלחמה האלטן מיט דעם שונא, אין די זעלבע צייט איז דא מענטשן וואס זיצן אין מקווה, איז זיי פלאנירן אויס פונקטליך ווי מען גייט מלחמה האלטן. איך מיין אז מען וועט אריינגיין פון דעם זייט און מען וועט ווארפן דעם באמבע, זאל מען שיסן א נוקלעארע וואפן און פלאך מאכן, זאל מען אריינגיין דארט, זאל מען טארגעטן יענץ, זיי האבן גאנצעטע פלענער. אויף די מלחמה, אדער זיצט זיך א מענטש אינדערהיים באקוועם אויף זיין ריקליינער, דיילט אריין א טעלעפאן און ער לאזט איבער א גאנצע אנאליז אויף קול מבשר, פונקטליך ער מיינט אז רוסלאנד וועט טוהן אזוי און אוקריינע וועט טוהן אזוי, און ער האט גאנצעטע פלענער פאר די מלחמה, ער פירט די גאנצע וועלט, ער פירט די מלחמה. אין די זעלבע צייט זיצט דער פרעזידענט פון אוקריינע און דער זאגט געב מיר נישט קיין עצות, געב מיר נישט קיין סטראטעגיעס, געב מיר וואפן, איך דארף סך הכל וואפן און איך האב מיינע מענטשן וואס ווייסן פונקטליך וואס צו טון און ווי אזוי צו טון. די הייליגע חובת הלבבות זאגט דער באקאנטער משל אז ווען ס'איז צוריק געקומען דער סאלדאט פון מלחמה און ער האט זיך געפרייט כ'האב איינגענומען דעם שונא האט ער געזאגט דו האסט געענדיגט די קליינע מלחמה. די גרויסע מלחמה הייבט זיך ערשט יעצט אן, די מלחמת היצר. דער מלחמת היצר זאגט די משנה, איזה היא גיבור, ווער איז דער גיבור הכובש את יצרו, וואס ער נעמט איין און ער האט בייגעשטאנען דעם יצר הרע, זיין יצר הרע, נישט את היצר, יעדער מענטש האט זיין יצר הרע, צי איז עס ווען ער גייט ארויס אין גאס אפילו אויפן וועג צום בית מדרש, צי איז עס ווען ער גייט אין א גראסערי איינקויפן, צי איז עס ווען ער פארט אויפן פליגער, צי איז עס ווען ער פארט אויפן טרעין, צי איז עס ווען ער זיצט אין זיין אפיס אויף זיין קאמפיוטער, יעדער איינער האט זיך זיין יצר הרע מיט זיין נסיון, ס'איז נישט שייך צו זאגן פארן מענטש דער טאקטיק זאלסטו נוצן, אויף דעם קומט גיבור, און גיבור זאגט ער איך העל דיר געבן די וואפן, איך וועל דיר געבן אלע טולס אז דו זאלסט קענען זיין א כובש את יצרי, דארט ווי דו האסט דיינע מכשולות, דארט ווי דער יצר הרע טרעפט דיך, וועל איך דיר געבן כלים און מעטאדס און חיזוק אז דו זאלסט קענען זיין הכובש את